Oxê nha dia, oxê nha dia, oxê nha dia N ta liga apartamentu li N ta sen Mai dexi li Bo ta tira u ki omi pa na kume Oxi, oxi nha dia di aniversariu Oxi N fasi anu vinti un nha irmon ki Dios toma vinti kuatu di nha primeru fidju vinti i seis di nha kolher e kusé mas. N sa ba selebra el la Lisboa di Purtugal. N ta konta ku nhos tudu ki sta na Purtugal pa nho ba selebra nha aniversáriu la Porto Txon di Lisboa, 25, 26. Buru na txada. Nhos viu?

Patron Béia N fase anu na trabadju na buska pon di nha mininus Oxi N ta fase, oxi nha N fase 38 anu riba kosta Riba kosta 38 anu N sta so na pila kanha Dia 21 nha nha irmon ta fase 38 anu ki more Kel dia Dia 24 nha primeru burgonha na mu Nha primeru rapasinhu Patrick ta fase 21 anu na kosta ku netu. Dia 26 nha koria ta fasi 7 anu. Akusel. N pasa dia 14 na trabalho, n pasa dia 10 anu na trabalho. Mas kusa mais importante ki Deus dan é vida ku saúde. Pa n trabalha pa n sabe di nha meninos. O resto ki sta foda-se. Nhos oia konbersu di kabuverdiano. Di ki jeito bo é brabo, é famoso. Famozu pa kê? Famozu sa ta paga-m rénda? Pamodi dja bu konxedu? Kel la pa mi é ka nada. Nau, mi simé bo oji pa staba pa N staba undi? Pa N perde trabadju través di anu ki N ta faze tudu anu? Nau. Li nha trabadju ku nha karor di kanu, nha N kume kanu, nen N ta da pede. Trabadju ka ta brinkadu ku el. N ta konta ku nhos tudu. Dja Purtugal 25 di kes mês di fevereru, nhos ba kanta-m parabens la Purtugal. Má tanbê si nhos leba-m un prénda di un xupéta, N ka ta nega nau. N ta spera nhos tudu mei-nueti pa nu kanta kel parabens di Nérsu di kel jetu, ómi brabu! Oji, N santa nhas patrons di karni pa es kume ti ki groba es dor. 28 anu na kosta. Hup, hup, hup, nho ladra. Nho baba. Musika kanu di sta saaru. Oji santan. 38 anu riba kosta. Riba zé kadiau. Ka yo skesi ma dia 25 li. Da Portugal nta konta ku nho pa nho kanta parabens.

Saru nta toma nha prenda. Ô txua, ben pa ka trabadja. Pora, insi keda bu faze. Hoje, hoje 38 anos tem construção. Di kel dia te fase anu. Sabru, sabru, sabru, nta toma nha prenda. Tudo mundo para empreender. Se tem um chupeta. Mozinho está conta com o estudo. Na Portugal, dia 25 ali. pa na celebra nha anivesariu. N ta konta ku nhos tudu ki sta na Purtugal. N ta agradese tudu kes algen ki ya manda-m se pasaji, ki fla, Nerson, dja N kunpra pasaji pa N ba pasa bu anu, pamodi bo é un algen ki djuda-m txeu, bo é un algen ki N dizabafa ku el, bo é un algen ki da-m konsedju txeu. N ta konta ku nhos tudu déntu di pas, mon senhu. Déntu di pas, nha N tene algen ki sta na Mérka ki sta ta bai dôs, dja N tene, mi N ta fla pamodi ka ten nada más sábi kel-la. N tene algen na Inglatéra, três, dja ka kunpra pasaji, N tene na Fransa más di sais, na Lixonburgu N tene dôs, Na Holanda N tene un N tene pa tudu kuma N kularia la N ta konta ku nhos pa nhos ba kanta-m kes parabens Si nhos gosta di nhas vídius Si nhos ta da-m Nhos ta fla nau Nel sai di nos Pamó N sama munti di makaku beian ta konse Oxi é nha dia N fase 28 anu di idadi Ma djo 24 ta fase Primeru nha fidju ki N padi Ki N da kobu Simba ki N da txuba txobi Ki ba pudu

Mi nan ta pari, ka pari mori. Mi, ami kes anu si nka pari, nta duensi. N saiba na hospital, n ten ki ta pari. N ten seti anu, nka pari, kila kila é pekadu mortal. Mi ami propi livru ja da tenpu antigu na bida. Livru ja ben, livru ja ben. Di ke su ka pari, a bai, djo bai. Nan, nka ta bai nan, nta pari. Ma mi nta pari, nta mi mi kumida, nta trabaia. Mi si npasa dia dia di da ku kobu.

Primeru gosi é mi nase pa N trabadja. Nton, parabéns pa mi, mosinhu, parabéns pa mi. N ta agradese tudu algen. I mosinhu, agradese ka ta agradese, gosi bo mô, inda sta na óra inda. Má bu duna txau, mosinhu, sta fartu karni. Aa rapazinhu, N ta pidi Jeová pa ka mata-m gósi, pa N kria tudu, pa N konxe tudu nha nétus, pa N kasa nétu própi. N ka ta kai ku N ta móre gósi. N ka ta kai ku N ta móre própi. Nen si nhos pensa tenta mata-m, nhos ka ta konsigi mata-m, purkê Deus ka ta dexa. Longu anu di vida, munti anu, pa tenta anu. Si n móre idadi di nha dónus ta bon, ami ta fika mutu ténpu. Mozinhu, ka ten nada más sábi ki na mundu. Kenha ki gosta di néssi o ki ten prome, nhos partila kel vídeo. Kel vídeo na ta xe na Facebook. Nhos partila, N sta fartu ka-l. Má tanbe si N dadu prénda di un mininu, tanbe ka ta kusta, N ka ta nega nau. Di un mininu bunitu. Má ka algen póbri tanbê pa N pode kume pa N fika N ta toma sen ela, duzentus ela tudu mês. Mi sta kuenta la ka bebe. Kuenta la ka bebe. Kel stória di mininu kumida ka ta da pa bebe más. Ami sábadu N ta bebe dja sin tra vinti ela ki N bebe dja ta fase-m diferénsa. Mi gosi ka ta da pa mi más. Algen ku gana ba primu li, N ka ta bai. Kosta mô. Un si rapazinhu ta fazê-l, N gosta di brinka pa nu ri, minti tudu es sô brinkadera, mas ka nhos skese ma 25 txuba ta txobe dintu txon di Lisboa. Nhos partilha kel-li pa tudu kantu ku ladera. Ken ki gosta di mi ka tranpa-l bes. Tudu ken ki tranpa-l, nhos partilha kel vidu li. Mi N ta krê pa nos tudu na mundu, pa nu ser filís di nos jetu. Ka nu faze nada pa ningen ser filís Pa faze, pa faze, pa fladu bo é brabu kel-li kel-la Sima dia 14 ki moi munta algen ta pui fotu na facebook Tudu algen dia 14 di nada bu ten ki ta pui fotu ku mi Mo si ningen ka ten ki ta pui mo si Munta algen a ta vive pa redi sosial pa fladu bo é brabu Pa fladu bo é brabu Ten más un troasku tanbe ki fla Mo si ami N kustuma fla ku un algen pa da-m parabens. Mon senhor ami n'ten karas tipo di raça di cauverdiano ki ta mandam mensagem ami ka sa si es ta drogado ou será ki nhos droga nhos controle ah nessa modi ki bu ki ki bu teni dja quase 500 comentario dja um fla compa bo ta bo um fla ki nhos toma nhos droga ou ki nhos ta tarado na rosto ou ki nhos teni faita di capitão ou ki nhos teni faita di algum coisa nhos ta bem cansa cabeça compa mi só um pula em facebook parabéns pa nhas tudo ki dja ta mandar Ami nton ten ki ta txoma 500 algen na tilifoni pa ben da-m parabens? Nhos kontrol ka nhos ta manda algen mensaji di mésmu di nha anu tanbê? N ka ten ténpu, N ka ten ténpu pa N sta filís, N ka ten ténpu pa N resebe nhas kuza. N ten ki ta ten un odimóni. Aa, N atxa ka é mutu difísil. Pabia amor ki bu tene. Kom pa bu sta? So trena na furu bu txer dexa-m vive mos. Ami li trabadja nta kati-kati ku makina, ka oji nta trabadja la fora la propi. U so kal ta ta da-m bentu na kadera ban sima xuxu. Ago ten bu ten txoma ngo. Ah Nerton un estranhu, un estranhu. Por ami ami ora anu pasadu ntinha dus mil i tal komentar. Bu ka sabe? Anu pasadu ntene mil kinhentus komentar. Bo ka sabe? Abo bin abo abo imagina mo sin si bo é bom pesoba si bo bu ta ruspeta algen si bo e bu ta da algen amor e karinhu bu tudo algen ta ta tarau parabens tudo algen ta ligau si bo bu ka tara pamo bo é sima juju pora ka nhos ta txoman pa nhos ta kansan kabesa kompa ku ta txoman pa ta pa bu ta enfrenta'n aa na ai txeu dimas kilikilia txeu txeu dimas. Txeu di mama, tu ergen ki ten milhon na konta, ka txeu pa mo karera largu. Imajina go un parabens ki N dadu pa mo di mi e bon pesoa, kurason grandi. N fla su ku es, sabe, es so nhas amanti ki da-m parabens. Es so, es so nha, nha mai di fiu, nha, nha, nhas amanti, nha namoradu ki da-m parabens. Nta kuza ki ta fika bo ten na sa kabesa? Oki N ta trabadja kansadu, bu ta fika bu ta manda más di monti mensajen so pa N fla ma N manda-l parabens? Ka N tra-l parabens, inda ki el é ka nada ainda.

N ta puta ki na bo. Ago, bo ta di, José Cabo-Verdiano, omi ku Zé Kadiabu sima mi. Ma N ka ta fla ku Zé Kadiabu sima mi no, pamodi munti omi ka sta omi no, sta so ku nomi. Pur isu ki N ta fla. Ta txoma-m fla, Koma, sta na trabadja, ka ta respondi p'un tilifoni. Ah, Nelson, mi sabia. Purmeru ben na kusa di ventu, di ventu. Ah, amor ki N ta fasi ventu. I ki ta fasi ventu e bon ordinason, e dinheru, e kabesa. E kabesa. Si mi nta pagadu pa nfasi publisidadi, mi nka podi fasi nha publisidadi di nha festa? Nhos ta preokupa so ku ke ki algen ta fasi. Ka nhos preokupa ku nhos ratxal kadera, ka nhos preokupa ku nhos famila, nhos fidju, nhos preokupa ku ke ki algen nga ta fasi. Pur isu ki nhos sta la pa tras, sima ku tudu ben-ben. Ntende? Pamera i ben na kusa di, di venti, di, di, di show. Ami nten munti show ki nka bai. Mi n ten monti txeu ki n ta konbinadu ki n ka bai. Monti algen ki ta organizau. Ten monti ki n ka ta bai. Si algen ki ka ta fla ku mi, n ka ta bai. Pabia mi ta trabadja tudu santu dia sima tudu omi. Nu ntende? Ma es anu pasa é pabadu gósi. Verdadi, papa? É verdadi. Es anu pasa é pabadu. Pasa ningen li pa orienta-m. N fla-m es anu pasa é pabadu gósi. Ma n pasa ku vida, ku saúdi na trabadja la undi ki N ka ta buska pon di nha fidjus. Kel-la ki é prubléma di meu. Mi kel-la ki N ta xinti filís. Mi ka ta xinti filís pa N sta Bazofu, pa N. Aa! Ô, nhos bai kel otu tola Basku? Ah Nelson, abo bu ta fasi vídiu dia 14 na trabadju asi? N fla si na trabadju na buska pon, abo imajina un kusa, posta dia 14 na otel, posta dia 14 na féria, pô ta rebenta kusa, el posta na trabadju. Mi dia 14 pa mi sta na, oxi é nha dia, má N sta na trabadju, dja N kume karni, N sta li trankilu. Nha kuzê, kuzê ki N ta preokupa? N ka ta preokupa ku ku ku. Anha N sta preokupa, ka nho preokupa ku nhos pon di tudu santu dia, nho preokupa ku pon so oxi. Ten monti algen ki ta preokupa ku dia di namoradu, ku dia di anu, dia di dia ke oxi é dia más inpo. Nau! Pa mi, e N ta fase anu, N ta agradese Deus pa N ta da más anu di vida, pa kunse ka Diabu kada vez pa fika más grandi, pa fika pa rabenta, pa kaba ku nhos, pamodi di nhos ka ta farda tanbe. É verdadi, pa fla-m, N sta ta fla-m, manga, Djon di Kuiba, oxi, oxi nha dia, mô senhor, oxi ka nho liga-m. Pamo oxi nta ke ki N fla-m fla-nho dexa-m oxi nha dia Nha patron go fla-m gosi N kre pansa media N fla-m N ka ta sai media no Pansa media pa N ba gasta 50 euro gosi N di-si Ke 50 euro ki N tra-m oxi no N ka ta gasta-l N ka ta gasta-l No si bu ta sai media media bu pudi sai media asi komu dia N fla no Nta fika li Pa N sai media N ta bai N ta bai la si N ba tranka vida na kadia pa N ka trabadja manha Nun fita. Nun fita, nun fita pró. Mo si oxi nha rapasinhu txoman txora. Txoman e txora propi. E fla ma si sonha pa nu fase, nu ta fase anu na mesmu mes pa nu staba djuntu. N fla, Ka preokupa. N ta fase kiston ki otanu. N fla, U ta fla mi antis. N ta fla-m kiston di otanu ta pasa djuntu. N fla, Ka tra u ta sta dintu na pe di u pai li. Otanu ta fase-l festa ma nu ta fase festa ma festa pró.

Ave Maria. Ka pikinoti nau, kusa grandi. Kel ki N ten é mutu pikinoti. Pura. Tudu algen ki ka ta da-m parabens pa partilha kel vídiu li, pa kel mó li móre. Gósi ô nha pidi ô. Ota intende? Ota nha pidi, mosi. Ka ten nada más sábi. N gosta di nha trabadju. N gosta di manera ki N ta vive. Sima N sta li, sen nada. N ka ten medu di ninguén. N ka ta kóre di ninguén. N ka ten, N ka sta preokupadu ku vida di ninguén. Nha preokupason é nha vida ku nha fidju. Ota intende?

Pa ki munti makaku beiu ku ku munti mininu prindadu na na teka diabu ka ta larga na mundu. Nhos partida ki vidu di também nho dam parabéns, nho bazam di parabéns pa turgon kula yer ki txuba ta txobi. Oxi nha dia, mas oxi mi ki ta manda. Oxi também si parsiba un zekiya ben kula nta daba. Ma nta nta katika nta nta nta kointa. Nte un kusa di plástiku ki ndadu li.

Nton, nho pensa ben kuzê ka 23 karu ia mata mi tra di pitara nta koriba la ka ovidu karu da tres tumbu ku mi karu ku vidru subidu ki apiau kai la pa txon ka sa nen se finadu ki panha mon pripara pripara pamodi ja ja li mon senhor otu simana sta la ku to di mundu ku nos nu ten kalu bordi nu ten Nu ten Elizabeta bende di Fransa, nu ten Tulexi, nu ten. Mosinhu, xan ka fla tudu pamodi nu ten rapaz di. Nu ten pa tudu koba un kulader. 24 nu ta kre tudu ken pa pa kanta parabens ku mi. Pa bazan di parabens, n ka fronta inda, mi fladu ma mi kre pa pa partilha video pa da parabens. Nho fla tudu mundu pa da parabens. N kre, n kre 4 mil komentariu. 4 mil komentáriu ti na fika pui nhos pui pa nhos pa nhos manu tudu kes minis ki ta manda mensaji ki omi ka ta da minhu kumida tudu ke minis ki omi ka sa ta da obu dentu kas tudu ke minis ki omi sa ta sota tudu ke minis ku malandru tudu ke minis ku omi dodu tudu ke minis nhos partilha ke video li pa es oia ma nhos partilha tanbe ai i ka sibi nhos ta da konselhu no nhos partilha tanbe na nhos na nhos tilifoni nhos partilha nhos fasi no oxi nhata da parabens pa Nelson Nelson di nhos. Li trabadju nka meste di vesti bazovu pa ma po na facebook i fla nan pa li so mintira po sta bazovu i po trabadja yo mon ki sta li nta trabadja djon oxi kon sta linpu omi ta trabadja na makina ka ta xutxa nho sabe kuze mon si el mosinha e bunitu tanbe nhos partilha mosinha nten djobe ken ki partilha ken ki ka partilha nta blokia muku fala nhos tudu pa partilha kel video kel video li mi ka ta pidi si ka partilha nta blokia nhos muku tudu. Ku pau ku tudu si ka partilha N ta blokia moku Mesmu nha N oia uns dozi mudjeris ali ki ia nfronta kos ki N ta na tê Omi ba zangadu ki ta tranka dintu di kasa ka ta sai Di manera ki ta fla di gar Dizaraska mi na Dizaraska bu Kada algen ka aguenta ku si zeka ku ku si zangadu Pamodi si ten zangadu ten pili pilingadu ten ordenadu ten tolobaku ten ten mufinu ten androlinu ten androli ten odimoni ten xuxu ten satanas ten un montis tipu di omi. Ten muntis tipu di omi ki ten kara kusa ki bo ta pensa ki ten mintirozu, ten lingua radu, ten kubisozu. Mosi, ten muntis tipu di omi ki ka bali nada. E ka so omi pa basa kondi non. E ka so omi pa kada dinheru. Djo, ten munti omi ka poi djo, ka poi djo dinheru dentu kasa pa djuda. Ma ten omi ki ta fasi kusa ki, ki mesmu ta xinti mas filis ki djo dinheru. Ten kes omi ki tra dinheru dentu kasa ma pior ki kel ki ta. Ten kel omi ki ta djo dinheru di ta paga renda tudu kusa. Ma bo, se podi mata-u, e ta mata-u. Nhos partilha kel vidu li tanbe.

N ta N tudu mudjer ki ami ami éra nha prulé nha kume-l. Mamai fla-m i fika ku medu ma N ba ma N da un algen asi bandidu asi ka bandidu N da bandidu ô di di pitada di pitada ka nha fla ningen N ka da un rekadu pa yo N da tanbe linguaradu N da bandidu di pari Mamai fla-m nunka ka ta mi ka pensaba ma N ta saiba kel omi li pamodi mininu di komesu nha irmon gosi ta txoraba sima el fla nha irmon ka ta na ningen ke konpe ka ta na ningen es ta manta ma 25 el na Purtugal. 25 ta celebra nha aniversário nta konbida tudu algen tudu ken ki sta na purtugal mosinho oji ten siro oji ten siro oku ten tudu kusa mosinho nau oji nka ta bai oji nka ta bai nta bai la purtugal nhu ta bai nta konbida tudu algen ki kre kanta parabens ku mi mosinho si nho kre leba nha prenda tanbe si kre un xupeta nho pui na boxa nho ba ku el nhu ta bai na porta nhu ta fla si keli é presenti di nelson un xupeta o un pitala di plastic o un garafa di vinhu un garafa di whisky o un kamisa o un prufumu mas baratu ke ku ki nhos podi. Nho leban tanbe ki nho tanbe ki nho ta fase video tanbe pa nho studu pa nho stika la pa nho mostra pa nho txeu pa nho fala si kele kele presente pa nho ka pidi txeu não um chupeta dinheru di um cereveja tanbe ka nho kumpra kusa txeu não nho kumpra um kusa pikinoti si di fantasia nho kumpra dia di dia di kusa nho txeu nho fala si keli nha ta da nesto di kele jeito mesmo ki mudjer ki nda djuda txeu Nhu djuda txeu. Tudu ki nhu ba ku nhu ba ku nhos boisinha na mô, nhos punha un ruda na prénda, pamodi kel dia kel dia é un é un dia spesial pa mi. Mas si nhos krê, si si nhos tene, pa pa leba-m tanbe. Pô, mi N ka merese un prénda tanbe? Nhu leba un kusinha na mô, nhos pode kel vidru li. Nhu ba ku un kusa na mô, nhu txeba, fla, kel li N ka ta leba. Aki ta da nprende kua nu ta fase kel video kua tudu algen ta oia ta mestra di prende kua ta fika nobidadi ta fika ta txora sta ta ntende na utru nu bai ke ki sta lonji kua da-m parabens partilha video li ke ki sta lonji manda un prendia na koreiu manda un pitara di plastiku na koreiu manda un xupeta na koreiu manda un un kamisa di primarki na koreiu di sajeru. Asin, N ta ba ta fla si nau, kel-li ta i fla anu ki ben. N ta ba ta guarda fla kel-li i ta i. N ta skrebe tudu kes ki nu ta frekenta fla kel-li i ta i ka anu ki ben. Deus ka ta mata nhos gosi, Deus ta da nhos más sórti na vida. Bon, si nho partia kel vídiu li, N ta sai di live. Parabéns pa mi más un bês. Ami N gosta di brinka, N gosta di sai, mas ka nho skese ma dia 21, ma dia 25, N ta konta ku nhos tudu ki sta na Purtugal. N ta fla obrigadu a tudu kes algen ki. ki dja N tene 15 pesoa ki sa ta bai di lonji, ki gasta se dinheru, ki gasta se kusa, se algen ki N djuda txeu ku konsedju, ku muntus kusa, es mostra-m ma mi N ten nha valor, N ta agradese nhos tudu, obrigadu más un bes, nhos nu bai, nhos ba kanta parabens ku mi, kel dia N krê pa ser un, kel dia ten surpreza, N ta fla tudu kenha ki ka bai ta perde, ten un surpreza bunitu ki ta fika na stória mos, é un kusa ki N fase-l diferenti, pur isu ki N fase kel festa la mi sô, pamodi N krê fase-l di nha jetu, N krê fase-l di un manera mosinhu. Tinha ki ka bai ta rapende. Ten ki podi bai ki podi pamodi aves munti algen tanbe ta munti algen tanbe ki ka ten un tiston tanbe un pamodi tudu kusa gosi ta ta nabega insi tudu ki dinheru pitara e dinheru kumida e dinheru ba fera e dinheru e e kume kanu e dinheru pape e dinheru e ragalu ui e dinheru e konta mintira e dinheru tudu kusa dinheru bai bilheti npui ba ra tinha un si kinzeru Omi, dés éru mudjer. Pero nkuantu inda di vinti di vinti i un ta sta na Purtugal, N ta konta ku nhos tudu mos. Nhos bai tanbe, nhos ba da-m parabéns, nhos partilha kel vidru di simóla. Má Diós ta da nhos tanbe nhos anu ki ta txiga. N ta sta la ku nhos. Kenha ki ami gósi, N sta sta, mi N sta ta krê. Kumesa ta promotor di ventu, N krê kumesa fazinha ventu pa li pa la i N ta agradese tudu kes algen ki pega-m na mon, tudu kel algen ki da-m forsa, tudu kel algen ki kridita na mi. N ta fla-m asin, Parabens, mas un be pa mi, nho partia kel vidru li tanbe. Burra, fartu karni sima xus. Fai ta so kel un kusa bibu go, kel karni bibu go. Ave Maria! Modi oji si N gata N ta da trêpa.

Por. Munti nobidadi ta txiga na mi, n ta djomu kenha nerva li sin. Ah, makaku beiu, kuma pi ta ta kasa tudu ji ti teni ji na jináziu ku petu gross na kaxa kaiera na karu sima ke ke ke tolo bakon. Bater ku menbra na diskoteka, bater ku menbra na dia 14, bai da un poi, sinku minotu kaba, subi kamareta, nhon sota ku po. Mi si nka podi nka ta bai nunka ken mudjer nbali ta ku bo nka da konta so ta npo so ta npo ma so ta npo na na kosta ki nta ben ku kosta si bu ka podi ko bai dia 14 di fevereru pelo menos mi ni bo da 4 po minimu po da 3 pa zekinha ku 1 pa kel otu ladu pau dexa ku ku zekinha ta ardi si nhos ka podi ka nhos bai pora. 25 é di tudu Portugal 25 nha aniversáriu N ta celebra-l la Portugal N ta konta ku nhos Nhos trupa nhos bo ravason Aki N ta kanta parabéns Tudu algen ku si prénda na mos Ku mô pa riba Un ku xan xanpanha N ta da pa tudu algen Tudu algen ta abri xanpanha kel dia Tudu algen ta pô mô pa riba pa N fase kel vídiu Mô pa riba pa da parabéns Di kel jetu Pa na fase-l bunitu Sinou N bai Nha kumesa da nhos un pé Ki da N ta fase Padru Angula dja Rapás nhos dexa di pau Ka burgonha. Si u ka pode deta na kasa Si u ka pode da bu punheta na kasa Kuafi ka nhos ta ama odja koitadu ta Mudjer ta gasta dinheru na ropa Gasta na pasajen pa paga nhos Gasta dinheru na karni Gasta dinheru na pa infeta Merda kama ku utru kusa Ta bai ta da un po Zangadu pilingadu ordenadu Kel-li é poka burgonha Kel-li é pa bu na kadia Klima pior ki na du no. Si bu ka podi ku bai. Si bu ka podi ta na kasa. Da bu punheta la bu diskansa. Ka oa suja nu mudja kadera. Ka algen ta gasta dinheru e na enfeta kasa. E so na linguarka ta linguarka ta txoma amiga. Oia nha kasa mon ki sta. Ta kumpra sapati di marka. Ta kumpra keli di marka ta dama ta da. Ta txiga suja so kadera subi kama deta. Ta bebi dos garafa di vinhu bebi keli bebi kela. Nho kre mata ke koitadu mudja ki fika no. Ami ka ten mudjer ki ta di ki ki ki N tivi ku el, ka ten ki ta fla, nton ka ta bai. Ami N kustuma fla almias, ami N ter ku mi, N fla, N ka ta bai. N odja ma mutor ma mutor sta mutu fraku, mutor meste linpaba, N fla, N ka ta bai. Pa bu ganha fama na mi, N ka ta bai. N ka ta bai. I sima kel makaku bedju ba fla un mina ki nu ta namoraba. I. Abo nés li ta papia txeu na rabenta mo si rabenta é ka so pa bu ten obo grandi bu rabenta nau kamion ta peza un tonelada ferrari ta peza pode be sika 100 kilu ma e ta bu ta bu ta pensa diabu ka manera ke ta kore trabadja trabadja bu ten trabadja bu dja ka pode ka mi na fla meu n'ten marido n'ten kasa ma si to nda pase un beku na tonelada ta rabentan ki nda bu pa mamai ku papai su ka pode ku bai abo ten sarma ten ke makakon tanbe 25 la purtu ka nha aniversáriu nome no nu bai ta da un pó ka ta intesa más fika na kasa aproveta ropa unhada la nton xan ka fla pé kaxete genti nho fika dretu pa trgon kula li era buru na txada ami nha nbai nha ta trabadja nho partilha ke vidu li tudu algen